Helo a chroeso i Amser Stori y Tebol. Ry'n ni'n mynd i cael stori cyffroes heddiw am hipo o'r enw Heulwen. Stori gan David Williams. Yr hipo cyntaf ar y lleuad. Stori am ddau hipo ydy hon. Dau hipo ond un freuddwyd, sef bod yr hypo cyntaf ar y lleuad. Roedd yr hypo cyfoethog, Caswallon ap Cynfelyn ap Cadwaladr, wedi talu am orsaf ofod anferth er mwyn cyrraedd y lleuad. Ond hypo tlawd oedd Heulwen. Un bore, cyhoeddodd, Dwi eisiau bod yr hypo cyntaf ar y lleuad! Ond Heulwen, meddai'r Jeraff, does gen ti ddim roced! Fe wna i adeiladu un, Idwal, atebodd Heulwen. Rhaid i bob hipo mawr gael breuddwyd fawr. Aeth ffrindiau Heulwen ati i adeiladu roced. Tyd a na'n gyflymach! Haws dweud na gweud! Chwiliodd Elin yr eliffant am y boncyff coeden mwyaf yn y goedwig. Aeth Glenys y gorilla i nôl y winwydden hiraf, ac fe aeth Eilir yr estrys i chwilio am y llwyth mwyaf drewllyd o fawr rhinoceros. Ar ôl oriau, dyddiau ac wythnose o waith, Roedd y roced yn barod. Wel, roedd yn edrych yn debyg i roced. Yn eithaf tebyg. Diolch, cyfeillion! Fy Hippo roced fy hun! Y cwbl oedd ar ôl i'w wneud oedd tanio'r baw rhinoceros i anfon heulwen i'r gofod.
Ond sut? Tria rhywbeth. Dau o'r pethau pigog 'na yn erbyn ei gilydd i greu sbarc, meddai'r Hippo. Pigog? Pa pethe pigog? I ffwrdd â ni! cyhoeddodd Heulwen. Dilynwch eich breuddwyd, bawb! Tri, dau, un! Ond cyn i Heulwen allu dweud 'i ffwrdd â ni', dechreuodd fwrw glaw. A bwrw glaw, glaw di-ddiwedd. Roedd hi'n dymor glaw. am bum mis cyfan. Ar ôl iddi stopio fwrw glaw, dechreuodd Heulwen gyfri i lawr eto. Tri, dau, un, i ffwrdd â ni! Saethodd yr hipo roced i fyny i'r gofod. Wrth i'r hipo fynd yn uwch ac yn uwch, roedd y ddaear yn mynd yn llai ac yn llai, a'r lleuad yn mynd yn fwy ac yn fwy, ond yn nyfnder y gofod. trychineb. Yr oedd Heulwen mor brysur yn bwyta ei frychdanau, wnaeth hi ddim sylwi ar be oedd yn gwibio tuag ati. Asteroid anferth! Bwm! Chwalodd yr hipo roced yn ganodd o ddarnau mân, gan anfon yr hipo druan yn draethu'n wyllt drwy'r gofod. Rhaid i'n gwibio i gyfeiriad y lleuad. Fedrau Heulwen ddim credu ei llyged pan laniodd ar ben yr hipo arall pan oedd hwnnw'n gymryd ei gam cynta un ar wyneb y lleuad.
Big Goblin! Ond mae'n ddrwg iawn gen i! Be ar wyneb y ddaear? Sori, y lleuad rwyt ti'n ei wneud yma? Yym, ro'n i eisiau bod yr hipo cyntaf ar y lleuad. Wel, y fi ydi hwnnw. Cofia'r enw, Caswallon ap Cynfelin ap Cadwaladr yr hipo cyntaf ar y lleuad.
Pam na allwn ni'n dau fod yr hypo cyntaf ar y lleuad? No, edrych arna ti dy hun mewn difri calon, dwyt ti fawr o hypo o fodwr, a pha fath o hypo roced ydi honna? Dos adre, a hynny'n reit sydyn!
Llusgodd Heulwen ei thraed yn ôl am yr hypo roced. a deigryn yn ei llygaid. Roedd ei breuddwyd fawr yn darnau mân. Wrth i'r injan rio, rhuthrodd Caswallon ar ei hôl. Hei!
Stopia! Fy hipo roced i ydi honna!
Wps! Sori! Yn sydyn, deallodd Heulwen nad oedd ganddi ddim Syniad sut roedd yr hip o'r roced yn gweithio. Bwm! Dechreuodd yr hip o'r roced losgi wrth wibio drwy'r atmosffer yn y ddaear. O fewn munudau, roedd pen ôl Heulwen mor chwilboeth â'r haul! Glaniodd yr hip o'r y ddaear gyda chlec. Gorweddai Heulwen yn llonydd ar y llawr, a'i phen ôl yn rostio fel

Sŵn gwynt! Gwynt o'r pen ôl! Edrychodd yr anifeiliad ar ei gilydd mewn penbleth. Oedd Heulwen yn iawn? Un arall! Un hirach a mwy swnllyd na'r un gyntaf. Heulwen! Be goblin ydy'r oglen 'na? Pobol bach clyweth hi erioed y fath beth. Try anadlu drwy dy geg. Roedd yr he po po wedi deffro Heulwen hyd yn o'd! Roedd Heulwen bellach yn enwog ar draws y byd fel yr hipo cyntaf ar y lleuad. Wnaeth hi erioed sôn am yr hipo arall oedd wedi cyrraedd yno'n gyntaf. Felly da chi, peidiwch â dweud wrth neb.